Me mu biako aba ɔgye Nyame channel so sɛdeɛ yɛbɔ nkɔmmɔ no ɛnɛ yɛba abɛsua adeɛ ɛyɛ deɛ ɛkɔ so wɔ around ɛwɔ Ghana no menam amansanten tan no so a na mekɔnyaa picture bi ɛne video bi a mpɛ sɛ me ne ɔkyɛ ɛyɛ Nana Ama Anamoa a ɔyɛ adwuma wɔ GH1 TV no a wasua ne post bi a ɛfo sɛ ɛsɛ me ne ɔyɛ a me ne ɛkyɛ na yɛka ho asɛm wɔm sɛ bi a ɔwɔ biribi a pɛ sɛ ɔka wobɛtumi de ahyɛ comment section no ase ba saa picture no deɛ ɔtwerɛeɛ ne sɛ sɛ Nyame boa na sɛ wonya akwanya tu kwan kɔ aburokyire na sɛ yɛ kwan pa so a, kɔ, menhwɛ w'akyi koraa. Menim sɛ ebia woahu post no. Me ne no yɛ adwene. Neɛ ɔ emphasizee wɔ so no sɛ ɛne deɛ ɔsi so pem, si so dua ne sɛ legally sɛ ɛyɛ kwan pa so a wobɛtumi akɔ ɛnyɛ stowaway, ɛnyɛ ah, desert so fa biara ne saa nneɛma no a, na sɛ ɛyɛ kwan pa so nko ara deɛ a, wotumi kɔ. I think sɛ me ne no yɛ adwene because ɔhwɛ the way a country no nneɛma ɛkɔ so ne nneɛma a asɛ yɛmfa citizen foɔ no yɛmfa mmara nyɛ adwuma na ɛyɛ politicians nso di wɔn ho agorɔ I think sɛ to some extent no me ne no yɛ adwene kakra. Ebia na wonhu saa picture no but saa nsɛm no ɔkaeɛ no ɛmu ɔdɔ paa the way a Ghana ɛyɛ nneɛma no a ɛm sɛ it's beyond repairs ɛm sɛ ɔhwɛ a anidasoɔ biara nni hɔ. Sometimes no ayɛ a na ɛsan yɛ me ya bebree sɛ Yɛwɔ Ghanafoɔ bebree a wɔatu kwan akɔ aburokyire akɔsua nneɛma abɔ bra. Ebi yɛ adwuma papa pa ara a wohu sɛ wɔn a, wɔyɛ ɔdefoɔ, alright, but n'adwene nyinaa ne sɛ daakye bi mɛ retire na wakɔ akɔtena Ghana. Yeah, it's good sɛ ɔwɔ adwene sɛ ɔbɛretire na wakɔ akɔtena Ghana, it's okay, but it doesn't stop you from living your real life. Obi wɔ hɔ ɔbɛyɛ double, wayɛ overtime, wayɛ biribiara, Ɔbɛtena apartment mu wɔ America na ansa na kwan bɛbɔ Beretta a ɔbɛkɔ no koraa no, na wayɛ old. Thirteen bedroom house no koraa wanyɛ a, ɔntena mu nkyɛ. Ɔtenam kyɛ koraa nso a, wanyɛ a na ayɛ old, ɛsɛ sɛ ɔsan de sika foforo san hyehyɛ. Na akɔyɛ nsɛm pii. Me afotu a kakra a mede bɛma wo ne sɛ, baabi a wowɔ no, enjoy hɔnom. Nyame na edi mu de to ɔde wo asi hɔ. Na di nnepa no a ɛwɔ land no a wowɔ mu no. Ɛwom sɛ daakye biara wodidi a na woagya bi deɛ, but ɛno nso nkyerɛ sɛ menlive wo life. sɛdeɛ wobɛyɛ double over time aa in the expense of your health no afei de wobɛwie na wo bɔden koraa agbɔ na ɛdan a wosi gya si hɔ nyinaa no akɔ akɔyɛ nkurɔfoɔ deɛ a na daakye bi wobɛfiri no ɔmo ɛyɛ dɛn ɔmo aba abɛko ho ebia deɛ ɛma ne kaa saa nsɛm no ebi na ebia mba abɛkyerɛw no Bastop boys da no yɛ nsuo yirie aa ɔmo yɛ video bi but ebia wohu video no wode hwɛ video no Charlie,
good morning sir, good morning ma. Ɛnna ɛhɔ adi na memmɔ. Wei dɛ memmɔ obiara din. Mebɔ Ghanafoɔ nyinaa din. Wɔ m'ani yɛ ɔsɛ ɛgbɛ kɛnekɛne kura kɛnekɛne kɔm adeɛ ne me baa bɛyɛ daka ne kɔkɔ bi. Okay so abusuafoɔ ɛnɛ nso yɛbɛpie ma wɔ Jamestown yɛyɛ community engagement. Bɔɔla yɛ hu wɔ ha yi no mɛnyɛ wɔ adwene sɛ ɛyɛ ɔmo a ɔmo te ano na ɛyɛ yɛ o. Bɔɔla na hu wɔ sɛ kwensuo ne tɔɔ yɛ no 29 June Flood na ɛbaeɛ no, bɔɔl a na wohu wɔn yi nyinaa no, bɔɔl a ɛfiri Koforidua, bɔɔl, bɔɔl a ɛfiri Kumasi ne Nkɔkɔɔ nyinaa na ɛgu nsuo mu a ɛba no, aha na wɔn nyinaa bɛgu. Nti the final receiver ɛna wɔ ha yi. Ɛmfa camera no ntome so. Hwɛ heap no mu a wɔn, hwɛ adeɛ. Plastics nko ara, yee, Awurade. Hwɛ o, ɔhu, rɔba, rɔba, rɔba, rɔba, single use plastics. Single use plastics nko ara na adane bepɔ a yɛgyina so yi. I don't know where you are watching from but you see why littering is a disease. Yɛ maame nie fish na oyiyi mu no o. Rɔba rɔba polythene bags take away na yɛtu gu basabasa no ɛna oyiyi fi nam nim saa no. We have a long way to go bro. Eti wei ne cleaning bɛyɛ den o. Hey, what's your fine? Anyway. we don't just clean we also create awareness if obiara sesa n'adwene yɛ nnɛ na obiara nto bɔɔla ngu baabi abea mu a wei nko ara na ɛbɛwɔ ha foforɔ biara mɛka ho ba sɛ yɛansesa yɛn adwene ne ɛkɔ so to gum deɛ a ɛneɛ ebi a the next time a wobɛhu video from aha sei no na ɛyɛ eh, abrɔnsan bi sei hwɛ nsuo nim hwɛ nsuo no a ɛba no nyinaa wobɛhu sɛ black black black black black black nko ara na nyɛ w'adwene sɛ wobɛblame wɔn a wɔte ha no. Mese, bɔɔla ne deɛ ɛwɔ ha no, ɛfiri Kumase ɛna ada nsuo mu ara na abɛpue po no mu. Ɛna po no mpɛ fi nti, wayi ne nyinaa de abɛgu ano. Ɔse, hoo, monhwɛ mo suban. Nti me ne wo yɛ suban nie. Mo a moa nyinaa moyɛ wɔn sɛdeɛ moyɛ ayi no, ɛfɛ ne sɛn? Jesus, Jesus, mo nyinaa mo leta. Nti hwɛ, aha nyinaa yɛ the extension of the sea. Nti nka nyɛ ha na bɔɔla no abɛhepe over the years ayɛ bebree a, Nka tell me the beauty of this rock nka aboɔ wei nka ɛfɛ yie paa na nka de nice edifice bi asi ne soro tourist attraction nka sɛ ɛboɔ wei de bɛbrɛ Ghana ɛne revenue anka bɛnya fi this particular space yi a mede kyerɛ wo no anka nya asɛm ketewa but unfortunately aha no mayɛ basaa sei ɛna mede kyerɛ wo yi Some

ɛne economy no yɛ coin baako aha yɛ environment ɛna aha yɛ economy nti sɛ wantumi amfixe environment na wontumi mfixe economy no ma no nyɛ yie because in clear explanation no sɛ nipa no nyinaa yɛtumi fixe economy no na one cedi yɛ one dollar na sɛ environment wei mu ne yɛdidi deɛ a ɛne it clearly means sɛ yɛsan de sika no nyinaa bɛkɔ kra nnuro ade abɛgu kurom ase yɛ nkurɔfoɔ nom no mu nya ahoɔden ɛnam saa nti economy no bɛsan asɛe biom adɛn na yɛyɛ ho sei ɔman a ɛdi 69 years Sɛ obi koraa na ɛtɔɔ yɛn nkoa na ɔde chain guu yɛn nsa a, sɛ na chain nni yɛn nsa bio. Nti deɛ nti na yɛn ankasa nso yɛntumi mmɔ yɛn bra yie sɛ nnipa na yɛnsiesie yɛn mpɔtam mu na yɛ, yɛ, yɛn mpoano nie? The whole place is more like a public toilet, basically. And I'm sure Osagyefo Dr. Kwame Nkrumah, wherever he is, he will be a, very, a sad man. Osagyefo Dr. Kwame Nkrumah will be a sad man because this is his tema. Look at us. Bɔɔla nie. Ɛnam nie. Bɔɔla nie. Hwɛ, ɛnam nko ara na yɛ maame no yɛ ho adwuma yi. Ebi bɛba Kaneshie, ebi bɛkɔ East Legon, ebi bɛkɔ baabiara. Yɛn yare wɔ hɔ Ghana ne wiase nyinaa na yɛfi na ɛde ba. Na adeɛ nti na yɛde ɛte fi nim. Na yɛ yare nso a ne yɛfrɛ nyame. Nyame mɛpepa bɔɔla no ma yɛn anaa? Ɛnɛ Sunday, nipa dodoɔ no ate asɔre dɛm mefrɛ nyame sɛ nyame mɛboa yɛn. But yɛwerɛ fi sɛ Nyankopɔn bɛtete bɔɔla. Bɔɔla nso na ɛyɛ haw kɛseɛ a yɛntumi ntu ase a deɛ yɛyɛ biara sɛ ɔman no yɛnkɔ baabiara na mokɔ even Togo Togo ha yi ara Togo ha yi ara wɔn ni flyover baako mpo Togo wɔn ni flyover baako mpo ba Togo mpo ne mpoano nyɛ sei nti we are sinking ɔman no kɔ fam ɔman no yera ɔman no dane sɛ deɛ bunu ɛdane biribi a wobɔdin anya yie nti we should stop. thinking sɛ we are we are progressing because eh, some things are working nti aha ne ghana didie because tɛma new town ha yɛ ba yɛ nam nko ara adwuma na yɛdi ne ha yɛkɔ akyire ɔkora de ohu yɛ baabi a nkurɔfoɔ anenenene no wotu na afi bin no mu a wobɛsi hɔ nom a obi nso hata ne nam yɛda akye nie o yɛda akye menim mfie a wadi bɛyɛ de 30 years ka ho a ebi ana wɔ 50 na yɛ panin saa berɛ no na ebi a deɛ wɔpɛ sɛ wobɔ ne soboɔ no ɛno wawu kɔ nti anyɛ hwee koraa no obiara wɔ social media no bi yɛnhyɛ ase nkreti content to talk about our future because environment no yɛ clean na wɔanyɛ aduane anni mpo a wonyale na wakɔbɔ akɔpa kyɛw sɛ ma me sika nkɔ hospital yɛkɔ nyinaa de hwɛ kwan no so din na hwɛ nam ahodoɔ a yɛkye saa nipa na yɛkye nam na dodoɔ na aha na wɔn baeɛ me baeɛ sɛ me baeɛ me ho tu ɔne ne ba baako tere wɔn abɛn ne sɛsi a nka ɔnka nɔteɛ kora nkutu so nkutu so
yɛ abusua ɛm sɛ moahwɛ bastɔ video bastɔ boys video no awerɛho ɛya paa Ɛnyɛ ɔmanpanin nko ara anaasɛ ɛnyɛ aban mufoɔ no nko ara, daabi. Yɛn yɛ nuanom, yɛ wofanom, yɛ papanom a wɔn nyinaa te Ghana ne yɛ nuanom no, wɔn nyinaa ka ho. Yɛn yɛayɛ suban na ama wei nyinaa aba saa. Nti no, ɛnyɛ nipa baako pɛ. Sɛ didi kan ka, ɛnyɛ sɛ wɔn a wɔte hɔ no nko ara na ɛmaa saa adeɛ no si yɛ, but yɛn nyinaa ɛfiri baabi, so many places ɛna nyinaa aba abɛgu. But deɛ meka ne sɛ, sɛ aban no wɔ nhyehyɛe bi a wɔayɛ sɛ sɛ wonya nwura a, aha sɛ na ɛbɛtu nwura no kɔgu a, I think sɛ about eighty percent no deɛ anka bebree na bɛkɔ akɔtu agu hɔ but yɛni system bi a da no yɛ a wɔyɛ clean up exercise yɛ a wɔtutu gutter mu no wɔn sɛn de gu gutter ne nkyɛn a baabi ani hɔ a bɛkɔ akɔgu nsuo tɔ a ɛbɛsen agu aban yɛ ne deɛ na citizen foɔ nso ɛyɛ wɔn deɛ I think sɛ saa nneɛma nneɛma no but the other one no sɛ da no yɛ a wontumi ɛkɔ dan mu yɛ wɔsu ɛɛpa kyɛw. Wɔbɛyɛ wei nyinaa na wɔabɛto na government have mercy have mercy saa. Nipa no yɛ bɔne na sɛ yɛkye no a na wɔasan akɔ akɔpa kyɛw. Wontumi nim sɛ wada mu a two years ɔbɛsan aba fie. Wada mu a two years. Kɔ saa sɛ Ghana no asikafoɔ no ɛnda prison kyɛ. Ahiafoɔ no nko ara wakɔwie abɔɔdeɛ bankye ne saa nneɛma nneɛma no na yɛde no akɔtum five years. But asikafoɔ bebree no ara wɔkɔ a Ebi koraa nkɔ hɔ koraa na wɔaba. Hwɛ, ɛyɛ ɛyɛ Sedina Ta Tamaklo, ɛyɛ ex Malloc eh, CEO yɛ ɔkɔ dɛ a wɔn jailing wɔ America for ten years yi. Ɛna wɔn se okay, ɔwɔ country hɔ deɛ a, moma yɛmfa no nkɔ fie na ɔnkɔ serve ne terms no ɛwɔ Ghana. Eh, cause Ghana na ɔkɔ se saa fraud ne saa nneɛma no nyinaa no. Kodu imagine sɛ nnɛ ɔkɔɔeɛ no wɔn agyaa no. charge acquainted and discharge kyerɛ sɛ acquainted no kyerɛ sɛ wɔn agyaa no koraa a wɔn bɔ no kwaadu koraa bio nti deɛ just imagine obi nso da mu obi akɔ wia bɛyɛ five hundred ghana anaasɛ fifty ghana a ɔda mu ba ɔhwɛ sika a ɛna maame yi ayɛ basabasa saa afa ne nsa ase a wakɔ da mu a wasen aba saa a wakɔyɛ no yodum yodum saa sɛ sɛ ayɛ foolish case sɛ sɛ mpanimfoɔ no mu a ayɛ foolish case saa sɛ sɛ wɔn agyaa no a Ɔne aban nni ka ka biara bio. Wafa ne ho adi free. Just imagine nneɛma wei. Hwɛ, ɛyɛ Safo Kantanka Emeritus n'ayi a ɛkɔ so a ne Adwoa Safo ne anuanom a wɔyɛ saa ayi wei nyinaa yi. Just imagine, wɔde sanction ato so but still they went ahead and do the funeral. Ɛmfa wɔn ho koraa. Asɛ amammufoɔ no mbu. ɛyɛ ɔman mmara no ɛna mpanyinfoɔ no nso no a take advantage of that ɛna wɔn nso de yɛ deɛ wɔn pɛ a wei ayɛ deɛ a me nso mɛyɛ wei ayɛ a wei mɛyɛ ɛna agya akɔfa wei sei nyinaa aba obi abusua asɛm ntumi ntumi nka but ɔhwɛ nneɛma esisi wɔ kuro no mu a wɔn nsa sɛ Ghana is beyond repairs asɛ yɛni mmara papa biara ɛkyekyere obiara asɛ everybody is above the law. a nkyekyer obiara kɔ we live in a country a mesi me kan sɛ so bɔ ne kan wewɔ citizens na Ghanaian citizens na kodu mu adwen sɛ yɛ ba abɛto aba a ɔba abɛkyekyɛ bɛntoa ɛmo oil fridge yogurt meat pie ama mo na mo nso mo agye na mo akɔtoa mo ɔmo a ɔmo agye gye ɔmo hɔ aduan because mo se sɛ mo fo sɛ mo agye ɔmo hɔ sika ne saa nneɛma nti na ɛsɛ mo de mo to mo no mo akɔtoa ma mo afei de ɔmo ba na ɔmo ampɛ fam a na mo nso mo san complain what do you expect cause you can't eat your cake and have it back, you reap what you sow, nti I think sɛ ɛ citizens no wɔn so mpanimfoɔ ara na wɔn anya no, cause mpanimfoɔ no bi wɔ hɔ a ɔno ɔba no wabɔ ka deda, wakyekyɛ sika ama nti ɔba no ɔno nso ba abɛgye ne n'abusua, asɛ obiara ne n'abusua na wɔn nso wɔn fight ama wɔn ho, me me feel sɛ nneɛma bi sei na. Ɔno nso hwɛɛ dii no hu sɛ no de wei a Ghana ɛkɔ no youth no sɛ Nyame boa na ɛkwan bi bie ma wo a na sɛ wobɛtumi akɔ na sɛ krataa ka ho ɛyɛ legal way a onua kɔ menhwɛ w'akyi because wohwɛ w'akyi a woba a w'aso bɛbrɛ obi wei waste wo time kɛkɛ obia bɛtumi agye sika na wa waste wo time just like that kakra a obɛdi nti no kɔ fie oo ne gbɔbɔ maa yi Ɔho nti na me feel sɛ saa nneɛma nneɛma sei na ɔhwɛɛ din because wohwɛ the way a nneɛma ɛkɔɔ Ghana na asɛ yɛmfa mmara nyɛ adwuma, mmara no yɛ adwuma nso a ne asan kɔ patrol ne akye no na aba but asɛ yɛkɔ yɛn anim baako ne aba yɛn akyi bɛyɛ five times saa the way a yɛyɛ no saa na ɛbɛyɛ ɛbɛyɛ dɛn na mmara ayɛ adwuma wɔ kuro ɛbɛyɛ dɛn na yɛakɔ yɛn anim yɛnkɔ yɛn anim da yɛnkɔ yɛn anim da ɛna wɔn nso wɔn atena aburokyire kakra sua nyansa kakra wɔn bɛte kɔkɔboa no yɛkɔ a yɛmmɔ wɔn kwan na wɔn de aboa. na nea ɛkɔ yɛn akyi nea ɛba saa ara na yɛdi yɛn ho agorɔ ɛne ɛnunu yɛn ho sere na atirimu dɛ Ghana deɛ Ghana deɛ proud Ghanaian proud Ghanaian yɛmfa citizenship no ɛne patriotic nneɛma no nwurawura nkwaraa no mu sɛdeɛ wɔn bɛnyini no na ayɛ part of them obi a ɛyɛ biribi a ɛmfa no ho ɔbɔ ɔman no korɔ no ɛmfa no ho kɔɔ so nim sɛ ɔkɔ a ɛyɛ dɛn a akya 8 years Ne part bɛba na yɛayi no afiri mu na obi foforɔ akɔ. Saa ara na wɔn de wɔn life ɛreto ato prɛ saa. Chacha na wɔn de Ghanafoɔ life ɛrebɔ. Just imagine, mo yɛ ayie, yɛse mɛ nyɛ, court de injunction ato so. Still they went ahead and did it. Ayo please fɔm san kɔ protect wɔn san kaa ho. but anyway ɛnde obi abusua asɛm nti mentumi nka bi nti abusua ɛnɛ nkɔmmɔdɛ no aha na ɛde bɛsi menim sɛ wasua biribi wɔ mu na meyɛ sure sɛ from now kɔ no yɛ nyinaa yɛbɛtumi asesa yɛ adwene sɛ ghana bɛyɛ yi a ɛgyina yɛ nyinaa so yɛmfrɛ obi foforɔ biara no aba yɛapere yɛ ho ara pɛ independence kwame nkroma agya mpɛ independence a wahyehyɛ nneɛma ato ama ɛsɛ yɛtoa so no yɛde aman no ɛdi agorɔ na deɛ pɛ obiara pɛ na ɔyɛ no nti no mo yɛ mo mpaeɛ na yɛn kae ɔman Ghana sɛ ebie yie meda sɛ onyaa mmerɛ na ɔte yɛ yɛ gusu yusu ɛyɛ tripgo app no sisi wayɛ ne such a way sɛ sɛ owɔ business biara wɔ Ghana community mu ha a wofrɛ no a ɛyɛ Elder Champon ɔde odin bɛhyɛ ɛne business bɛhyɛ tripgo app no nti no wokɔ baabiara onya abɔɔ yaa Ebia Asafo Market anaasɛ Adom African Market anaa Splendid's Catering bɔɔ yɛ a na n'address kɔ hɔ na womia so na ɛde wo kɔ. Ɛnyɛ afei na abɛfa address no na wakɔhwɛ map, Google Map na ade ahyɛ mu. Daabi. App no abɛtwe n'address no biribiara ma ne information na wadrive akɔ. Nti Tripgo app no wokɔ iOS a ne Google Play Store a ne nyinaa wɔ hɔ. Wotumi install wɔ phone no so na wa make use of it. Abusua, meda sɛ onyaa mmere na atieɛ. Yakra mu nyinaa. Bye.